koe efia woƒe dumeviwo dzi ŋuti be ɣesiaɣia wole mɔ dzi ne wogblɔ nu ʋu be yewoaɖe nume na mi ale edɔwo kpɔ yi mee. Meka ɖe edzi be susu ma ta wogava ɖo mɔ dzi Yehowa eh, mía amewo gale E, ŋgɔgbe ne e, ha yaɖo yi wɔ woyɔ na mi eɖe anume na mi yamelizɔ na kumɔ nukpɔkpɔ ya ate akpe tɔxɛ aɖe ne be bubu tɔxɛwo te efiawo kple dumegãwo dzi de wonume ɖem na mi be eto ya mi enunya be mi laƒo ɖe to gbedoɖa be Egbea nava eme godoo ne mía me dumeviwo dzɔna kpoo gɔ̃ be yi, ale be meka ɖe edzi be egbea enu geɖe menye keta ko alo kezi ko. Enu geɖe hã nye vena, vɔ̃taɖodzina kple Ghana dukɔ katã, elabe habɔ menye habɔ dometɔ ɖeka nye mía li dema alo takpaɖi habɔ, gake nu geɖe ve edua me vema alo Ghana katã míenɔ ŋku. Abe ale si Darekta Jeneral gblɔ enea, meka ɖe edzi be ne míetso afia la, edɔ bubuwo li si wòle wɔm le to me be yewoakpɔ be míekpɔ kɔntrata nyui alo investa nyui aɖewo si ke ne edze be dena adze ƒome vɔ atsi akpo dzi o nye biabia aɖe ko. Afima awu nɔ ema dzi be mabia biabia ɖeka Ebia le afia ko nye be, medze be ma abia be, ne abe fifi le afia, etsi ƒe ya le afima mi kpɔkpɔ ma, eh, yi me nya le ko, enye mi kpɔkpɔ na mi ale gbegbe be, yi me nya le be, ne ha bɔ ya va yi gua be, etsi wo ma le afima, si ke ezu abe tourist attraction na amewo ene. Ne ewò hã ɖe ɖo yi ne be etsi mɔ ni, wogayi ne wogaɖo wo ŋu teteŋ elabe ɖo nye be eh, environment be nyawo gblɔ mele ame dze manye ŋutsu nakpɔ le ke wòle nye ge le tsɔ megbe akpe na mi. Ene. Eh, míawo katã wo wɔwɔ ma, mí katã míekpɔe, enye dzudzɔ gã aɖe na mí. Míeganye dzidzɔ na mí nye be ɖoɖoewo katã wo wɔwɔ, exɔawo tutu, wobe nanɔ kpekpeme wo me wɔ wo nyuie, edze be wogbogbo nuawo katã wɔ eva trɔ zu abe deathtrap enea, wokpɔ nuawo katã dze si eye asitrɔtrɔ dzi le afima godzia, enye dzidzɔ na mí ŋutɔ. Eh, tɔgbi akɔla tsɛ gblɔ nya gbogbotɔ, gake nye hã biabia ɖeka le asinye. Edua me míela, míele awu kple atsiaƒu dome, eye mí katã míenya be ne woʋu atsiaƒua wòge ɖe amu mea, edzina lã na mí. Ale be amewo katã wole amua godo ɔ, wohã te ŋu kpɔ edɔ gbesiagbe dɔ ewɔna. Elãwo wodzina ɖe eme gbɔlo galãkpetɔwo. Fifia,

ne woakpe ɖe eŋu abe dredzi ƒe ke mɔ ne ɖee. Kɔta ƒo dɔ edɔwɔlawo ma na mí be míawo hã míaƒe dɔmedzoewo nakpɔ dɔ wɔ hã akpe. Eʋli kplikpaa be yeatu habɔ ne míawo hã akpe hã. E nye sesem social media ƒe afi aɖewo be Nɔviawo Nyigba ebɔbɔ menyo ne woatu habɔ na mí o. Gake mi ame aɖewo nye nɔ biabiam be, Ke ahume kple etogoea ɖe? Ye ame nenema ke nyigba lɔ̃wo hã? Gbalẽa wogblɔe fia be Environmental Protection Authority eɖeasiagbalẽa me wɔdɔ ha vɔ na mía. Edzɔ dzi na mí ame aɖewo ale gbegbe. Enu nyui atɔ wo fẽŋ kple ne ame aɖe be dɔa megava edzi o, ekema mage tɔ wònye na mí be míeda akpe manyagblɔɖi na ame me o. Eye wɔla wobe nua deviwo nasrɔ̃ dɔwɔna vovovowo, marine engineering kple dɔwo, mason, carpentry kple dɔ mɔ tsitawoe be woawo kpo dɔa wɔ wòanyo na xexeame katã kple mía ŋlɔviwo kple Ghanaviwo. Edze atsɔ̃. Nusia nye galie nye be anyigba dzie wo woge le. Ale be nye enye nyateƒe be nye nye anyigba be nye atu aƒewo kple dɔwɔƒe me dzodze ƒe kpekpewo ɖe dzi gake nye ga nye anyigba hã be nye atu habɔ hã ɖe dzi. Eya ta nye ma do taflatse hã ɖe kuku ne nye dukɔ.